Ilki bilen wideonyň adyndan hem görşüňiz ýaly, soragyň jogaby belli bir derejede hawa. Wagty akmajak derejede ýuwaş gidirip ýa-da duzuryp bolýar. We şeýle ýerler şu wagt hem bar. Inim adam oýnama, biderek gürrüň etmesene diýýän bolup bilersiňiz. Eger şeýle diýýän bolsaňyz, wideony doly we ünsli görmegiňizi maslahat berýän. Eger şeýtseňiz, wideonyň soňunda maňa hak berersiňiz diýip umyt edýän. Geliň onda ilki wagt bilen başlalyň. Wagt näme? Nirede başlady we nirede dynar? Äpet partlamadan öň wagt barmydy ýa-da wagtyň soň bolarmy? Gün sistemamyz ömrüni dolduranda, biz ýok bolanymyzdan soňra wagt bolarmy? Wagt hemmämizden ýa-da bir ýerden garaşsyz, düz bir çyzgy şekilinde diňe öňe akyp gitýän bir zatmy? Wagt dünýäde ýa-da başga ýerlerde-de, meselem, Günüň ýa-da gara girdaplaryň ýanynda-da deň akýarmy? Klassyky fizikanyň atalary bolan Galileýa we Nýutona görä şeýle. Hawa, olara görä wagt üýtgemez we hemişelikdir. Ähli zatdan garaşsyz, her kim üçin deň akyp, soňsuza çenli gitýändir. Esasanam wagt diýlende hemme kişiniň ýadyna Nýuton düşer. Emma, Bern şäherindäki bir patent ofisinde işleýän bir ýaş ýigit bardy we bir gün gündeligine näme ýazypdy bilýäňizmi? Nýuton, gynansak-da. Nýuton, Dekart, Galileo we ýene birnäçe alymlar. Taryhy üýtgeden onlarça beýik alymlar. Ählisini üýşürip, baryna birden sapak berýäris diýsek bolar. Ýaşulular gynanýan. Emma bu işler beýle däl diýýärdi biziň ýaş židimiz Albert Eýnşteýn. Ýaş wagty şulary aýdan biri, Meň oň bilen ýa-da muň bilen işim ýok. Men Taňrynyň pikirlerini bilesim gelýär diýýärdi. Onuň eden işleriniň hatdy-hasaby ýok. Intäk öňümizde bu işlere kän degip geçeris. Geliň bu gün wagt barada gepleşeliň. Wagta düşünmek üçin geliň ilki biraz taryha seredeliň. Ilki bilen Galileo wagtyň üstünde kelle döwýär. Soňra Aýzek Berrow we Aýzek Nýutonyň işleri bilen birnäçe asyrlap dowam etjek wagt düşünjesi orta çykýar. Ýaňy hem aýdyşymyz ýalak, wagt bu alymlar üçin üýtgewsizdi. Ýagny olaryň kabul eden bu wagt düşünjesinde wagt älemiň ähli ýerinde deň we üýtgemeýän bir tizlikde akýardy. Wagt ähli zat üçin deň geçýärdi. Nýuton üçin meselem dünýäde bir minut näçe wagtda geçýän bolsa, Günüň üstünde-de ýa-da gara girdabyň ýanynda-da hem bir minut şeýle wagtda geçýärdi. We Nýuton hiç zat galmasa-da, älem ýok bolup gitse-de, wagt hemişelik dowam eder diýýärdi. Şekspir näme diýipdi? Dünýä bir oýun sahnasy we Nýuton üçinem bu oýun sahnasynda üýtgemeýän ýekeje zat bardy. O-da wagtdy. Dünýäni üýtgeden dartyş güýjüni, hereket kanunlaryny ýazan wagtam degmedik zadydy. Emma bir problema bardy. Nýutonyň ömri boýunça çözüp bilmedigi problema. Biziň düşünip bilmän bir zadymyz bolmaly. Bu Taňryň işi bolmaly diýýän bir problemasy bardy. Biziň Gün sistemamyzda ýerleşýän Merkuriý planetasynyň hereketinde bir zatlar tersdi. Nýutonyň kanunlary ähli zady, bir almanyň hereketinden tut-da, Ýeriň Günüň daşyndan aýlanmagyna çenli ähli zady dogry hasaplap bilýärdi. Emma Merkuriý bu hasaplara gabat gelenokdy. Günüň daşyndan aýlanynda her gezek hasaplamalara gabat gelmeýärdi. Taňryň işi bolmaly diýýän ýerem ine şu daýy. Hatda käbir astronawtlar muny düşündirjek bolýan wagty biziň görüp bilmeýän başga bir planetamyz bardyr diýýärdiler. Muň adyna-da wulkan adyny beripdiler. Diňeje başga bir planetanyň dartyş güýji bilen düşündirip bolardy Merkuriniň hasaba gabat gelmeýändigini. Emma ýokdy. Näçe gezek seretseňem ýokdy. Merkuriniň aýlawynyň ähli kanunlara gabat gelmeýändiginiň bir düşündirişi ýokdy. We biz näçe wagty üýtgewsiz, hemişelik diýip kabul etdigimizçe-de düşündirişi bolmajakdy. Indi şu ýerde sizden bir haýyştym bar. Juda agyr gelip biler. Emma wagt barada bilýän ähli zatlaryňyzy ýatdan çykarmagyňyzy isleýän. Wagtyň nähili geçýändigini, düz bir çyzyk şekilinde akýandygyny, wagtyň hemme kişi üçin deň akýandygyny, wagtyň hemişelikdigini ýatdan çykaryň. Bu düşünjeleri ýatdan çykaryň. Sebäbi ýalňyş. Hemmesi ýalňyş. Kim diýýär muny? Ilki bilen Wilhelm Leýbnis diýýär. Oňa görä ilki, soňky we biri-biri bilen deň wagtdaky bolan wakalar bardy. Wagt, bular diňe aňymyzyň tertipleme, ýagny organizowat etme şeklidi. Soňra-da Immanuel Kantam wagta pelsepi tarapdan seredip başgarak zatlar aýdyp geçdi. Emma bu gürrüňleriň soňuny getirjek bolan Albert Eýnşteýndi. Fizikanyň we Eýnşteýniň ajaýyp bili bolan 1905-nji ýylda Eýnşteýn Special Relativity, ýagny şahsy görälilik teoriýasynyň hem içinde boldugy dört sany işini paýlaşdy we soňra on ýyldan hem köp wagtlap eden işlerinden soňra General Relativity, ýagny ählumumy görälilik diýilýän meşhur teoriýasyny çap edip, taryha adyny altyn harplar bilen ýazdyrdy. Bular gysga wagtda aýdylyp geçiljek zatlar däl. Geliň şu wagt bar ünsümizi wagta bereliň. Wagt näme? Nýuton haýran bolan Eýnşteýniň hem kellesini iň kän bulaşdyrýan soraglarynyň biridi bu sorag. Sebäbi Eýnşteýn Maksweliň hem deňlemelerini göreninden soňra indi bir zada dogry düşünýärdi. Älemde üýtgemeýän ýekeje zat bardy, o-da ýagtylygyň tizligidi. Gaty kyn bolmaz ýalak geliň gysgaça ýagtylyk näme seredeliň. Biz nädip ösmegimiz üçin ses, ys almagymyz üçinem ys gerekdigi ýalak, görmegimiz üçinem ýagtylyk gerek. Ýagny gulagymyzyň ses bilen işleýşi ýalak, gözümizem ýagtylyk bilen işleýär. Meselem, bir jaýa hiç ýerden hiç hili ýagtylyk gelmez ýaly edip ýapsaňyz, hiç zat görmersiňiz. Sebäbi görer ýalak ýagtylyk ýok. Biziň töweregimizdäki zatlardan ýagtylygyň serpikmegi netijesinde biz görüp bilýäs. Nähili sesiň tizligi üç ýüz kyrk üç metr sekunt bolşy ýalak, ýagtylygyňam bir tizligi bar. O-da. Üç ýüz million metr sekunt. Kinolardan ýa-da başga bir ýerlerden bilýänsiňiz. Uzakda bir bomba ýarylan wagty sesi belli bir wagt soň gelýändir. Munuň sebäbi ýagtylyk sesden çalt gelýär. Ýa-da geçen wideolarda-da aýdandyrys bilýänsiňiz. Biz günüň sekiz minut öňki halyny görýäs. Sebäbi günden ýagtylygyň gelmesi üçin bize sekiz minut gerek. Ine şu ýagtylyk tizliginiň üýtgeşik taraplary bar. Ýagtylyk nireden seredeniňizde, nirede durýanyňyza garamazdan, dowamly şo bir tizlikde hereket edýär. Ýagny tizligi üýtgemeýär. Onda şeýle bolsa, Eýnşteýn üçin Nýutonyň kanunlaryna bir zadyň üýtgemesi gerekdi. Oň kanunlarynda bir zatlar ýalňyşdy. Meselem aýdalyň, birden Güneşimiz ýok bolsa, nämeler bolardy? Muňa Nýutonyň kanunlary bilen seretjek bolsak, boljak zatlar şeýle. Güneşiň ýok bolmagyndan soňra Ýer göni aýlawyndan çykar we älem boşlugynda hereket edip başlar. Göni. Sebäbi Nýutonyň dartyş güýji kanunlaryna görä, bir-birlerini çekýän iki jisim arasynda bir ýüp bar ýalak diýip pikir edip bilersiňiz. Gün ýok bolsa, Ýere göni täsir eder diýen ýalak. Her wagt täsir edýän bir güýç. Emma Eýnşteýne görä bu bolup biljek zat däl. Sebäbi, älemde hiç bir zat ýagtylygyň tizliginden çalt gidip bilmeýär. Biziň älemdäki limidimizdir ýagtylyk tizligi. Ony geçip bolanok. Ýaňy aýdyşymyz ýalak, Günden çykan ýagtylygyň Ýere ýetmesi üçin sekiz minut gerek. Dartyş güýjem edil ýagtylyk tizliginde hereket edýär diýsek, edil şu wagt Gün ýok bolsa, biz sekiz minutlap hiç zat bolmadyk ýalak ýaşap bileris. Ine şu tapylan zat bilim taryhynyň iň uly wakalarynyň biri. We geň galdyryjy bolan zat bolsa şu. Biz Nýutonyň kanunlary bilen ýaşap bilerdik. Hiç zat duýmazdygym. Sebäbi Nýutonyň kanunlary töweregimizdäki wakalaryň ýüzde togsan dokuz prosent bilen dogry hasaplap bilipdi. Emma biziň üçin problema bolmaýan ol bir prosent Eýnşteýn ýalak adamlar üçin uly problemady we ähli zadyň bir düşündirişi bolmalydy. Indi Eýnşteýn bu netijä nädip geldi? Eýnşteýniň meşhur düşünje barlagyndan soňra, aňynda haýsydyr bir wakany döredip, soňra jogaplary gözläp başlaýardy. On alty ýaşynda aňyna uran bir düşünje barlygynda bir poýuz we iki adam bardy. Biri poýuzyň içinde, beýlekisi bolsa daşyndan poýuza seredip dur. Poýuz bolsa gaty uly tizlikde saga tarap hereket edýär. We ine bu poýuzyň arkasynda ýüz metr aralyk bilen iki sany agaç bar diýeliň. We bu agaja bir wagtda ýyldyrym çakýar diýip aýdalyň. Eýnşteýne görä, poýuzyň daşynda duran biri üçin bu waka bir wagtda bolup geçer. Iki agaja bir wagtda ýyldyrym çakar. Emma poýuzyň içinde duran adam üçin ilki sagda kagaja, soňra bolsa beýle kagaja ýyldyrym çakar. Sebäbi poýuz sag tarapa hereket edýär. Sebäbi ýagtylygyň bir tizligi bar, o-da sekuntda üç ýüz million metr. Ýagny sagdaky ýyldyrymdan ýagtylyk çepdäkä görä ir gelýär. Munuň netijesinde poýuzda duran adama görä ilki sagda kagaja ýyldyrym çakýar, soňra bolsa beýlekä. Indi görälilik biraz manyly gelip başladymy? Bir waka, iki üýtgeşik adam, we iki üýtgeşik wagt. Indi bolsa başga bir mysal bilen ýagtylyk tizliginiň nähili üýtgewsizdigini kellämizde oturtmaga synanyşaly. Gündelik durmuşymyzda hem bilşimiz ýaly, tizligi özümize görä goşup ýa-da aýryp hasaplap bilýäris. Ýagny iki sany maşyn bar diýip pikir edeliň. Ikisem bir tarapa sagatda altmyş kilometr tizlik bilen gitýän bolsun. Indi iki maşynyň içindäkiler üçinem beýleki maşynyň tizligi özlerine görä noldur, ýagny hereket etmeýändir. Emma eger-de şo maşynlaryň biri segsen kilometr tizlige çyksa, 60 kilometr tizlikden barýana görä, şo maşyn 20 kilometr tizlikde barýandyr. Kanun şeýle, formulalar şeýle işleýär. Emma ýagtylyk tizliginde bu işlänok. Meselem ýaňy ýagtylygyň tizligi sekuntda 300 million metr diýipdik. Aýdaly biz sekuntda 150 million metrden gitýän bir gämi ýasasak we bu gäminem bir ýagtylyk bölejiginiň ýanyndan hereket etdirsek. Indi biz gämiden şo bölejigiň tizligini ölçämizde sekuntda 150 million metr bolmaly bolýar diýip pikir edip bilersiňiz. Emma bu beýle däl. Isle duran ýerinden ölçe, isle ýagtylyk tizliginiň ýüzde togsanyndan ölçe, nireden ölçeseň ölçe, ýagtylyk tizligi sekuntda üç ýüz million metr boljakdyr. Indi sorag nädip? Elimizden geldigiçe düşündirjek bolalyň. Edeňdir m köpeltmek si kwadrat. Bu fizikadaky iň meşhur formula. Muňa hökman gabat gelensiňiz. Bärde E deňdir energiýa, M deňdir massa, Si kwadrat bolsa, ýagtylyk tizliginiň kwadratydyr. Ýagny energiýa we massa ýerini çalşyp bilýär. Ýagny energiýa we massa aslynda bir zat. Ýagny görýän bilýän ähli zatlaryňyz, meselem şu wagt eliňizdäki telefon, ýa-da oturan stoluňyz energiýadan durýar. Biz adamlar aslynda energiýadan durýas we örän güýçli bir energiýadan durýas. Meselem bir iňňäni ele alalyň, tikin etmek üçin ulanylýan iňňe. Ine şu liniýany emele getiren ähli atomlary energiýa öwrüp bilsek, on sekiz kiloton güýjünde TNT partlaýjy elde edip bileris. We bu Hiroşima atylan atom bombasyna ýakyn bir güýç diýmekdir. Ýagny biriňňeden şeýle bir güýç orta çykýar. Bu tema soňra gelip geçeris. Temadan uzaklaşmakak Eýnşteýniň formulasynyň, ýagny Eýnşteýniň bize aýtýan zady, bir zadyň tizligi artdygyça, onuň energiýasam artar. we şeýlelikde onuň massasam artar we ýagtylyk tizligine ýakynlaşdygyça bu tizligini dowam etdirmesi üçin soňsuz energiýa, hawa, soňsuz energiýa we soňsuz massa gerek bolýar we bu sebäp bilen ýagtylyk tizligini geçip bolmaýar. Ýagny maşyn näçe çalt sürdügimizçe şonça kän benzin ýakýan bolsa, Näçe ýagtylyk tizligine ýakynlaşdygymyzça-da, bize-de şonça soňsuz benzin gerek bolar. Hiç kimde soňsuz benzin, ýagny energiýa bolmadygy üçin ýagtylyk tizligini geçip bolmaýar. Bärde akyl ýetirmesi agyr ýeri şu taýy. Biziň ulanýan formulalarymyza görä, tizlik köpeltmek wagt deňdir geçilen ýol. Emma şu formula ýagtylyk tizligini goýan wagtymyz biziň bilýän fizikamyz işlänok we şeýlelikde wagtda we geçilen ýolda üýtgeşiklikler bolup başlaýar. Isleseňiz bir mysal bilen jemläli diýsek, Ýusup we Ahmet atly iki sany ekizler bar diýeliň. Ikisem astronawt bolsun we bize muny subut etmek üçin bir eksperimende gatnaşsynlar. Ýusup dünýäde galsyn we Ahmedem ýagtylyk tizliginiň ýüzde togsan dokuzynda gitýän bir gämide bir ýyllap dowam etjek ýolagçylyga çyksyn. Bu ýolagçylyga başlanlarynda ikisem otuz ýaşlarynda diýip alsak, bir ýyllyk ýolagçylykdan soňra Ahmet bolmalysy ýalak otuz bir ýaşynda bolar. Emma dünýäde galan Ýusup Edil segsen bir ýaşynda bolar. Bu tizlikde gitýän biri üçin wagt juda ýuwaş akyp başlaýandyr. We şeýlelikde, Ýusup we Ahmedem aralarynda elli bir ýaş tapawut bolan ekizler diýip taryha geçerler. Bu size fantastika, ýagny bolup bilmejek zat ýalak bolup gelip biler. Emma bu teoriýa bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda subut edildi. Hassel-Kiting eksperimendi diýip bilinýän bu eksperimentde bir-birine sazlanan üç sanak atom sagadyny birini gündogara, Beýlekisini bolsa günbatara gitmesi üçin samolýoda mündürdiler. Üçünji bolsa aeroportda galdy. Soňra sagatlary samolýot ýere gonmagynyň yzyndan kontrol edilmeginden soňra, bu başda sazlanan sagatlar indi biri-biri bilen gabat gelmeýärdi. Indi sazlanan däldi. Gündogara giden samolýotdaky sagat aeroportda galan sagada görä, sekundyň milliardda elli dokuzy töwerek yzdady. A günbatara giden samolýotdaky sagat bolsa sekundyň milliardda iki ýüz ýetmiş üç töwerek yzdady. Hawa akyl ýetirmesi kyn. Hiç kabul edesiň gelenok. Emma bu şeýle. Günümizden ýekeje bir mysal bu teoriýanyň näderejede möhümdigini bilmegiňiz üçin ýeterli bolup biler. GPS sistemalary meselem. Asmandaky sputnikler juda çalt tizlikde hereket etýändikleri sebäpli, bir adam bolsa olarda wagt tapawudy bolýar. we yzygiderli sazlanyp durýarlar. Bolmasa şu wagtky Google Maps ýaly programmalar biziň ýerimizi kilometrläp daşda görkezip bilerdi we hiç bir zadyň ýerini doly bilip bilmezdik. Ýagtylyk üçin wagt diýip zat ýoklugy sebäpli, biz näçe ýagtylyk tizligine ýakynlaşsak, wagt şonça ýuwaşlaýar. Biz näçe çalt gitsek, wagt hem şonça ýuwaş akýar. We bu aýtýan zatlarym mundan takmynan bir ýüz on bäş ýyl öň Albert Eýnşteýniň çap eden Special Relativity teoriýasynyň gysga bir bölegi. Intäk başda hem belleýşimiz ýalak, wagtyň durýan ýerleri bar diýenimiz ählumumy görelilige, ýagny dartyş güýjüne baglylykda, meselem, Günüň üstünde wagtyň Ýere görä ýylda alty sekunt ýuwaş akmagy ýa-da Garagir dagyň golaýynda wagtyň durmagy temalaryna girmedik. Intäk ýaňy başladyk diýsek dogrudyr. Belläp geçen bu kanunlarymyz, teoriýalar we mysallar. Adam bu zatlaryň maňa näme peýdasy bar diýip sorag berip biler. Käwagt akyl ýetirmesi juda agyr gelýär welin, taşlasyň gelýär. Emma ýaňy hem aýdyşymyz ýalak, ählimiziň aslynda energiýadan durýandygymyz, wagtyň adama görä üýtgäp bilýändigi, başdaky poýuz mysalyndaky ýalak, ähli wakalaryň seredýän tarapymyza we garaýşymyza görä üýtgäp bilmegi bize bir zatlary düşündirýär. Durmuşa, äleme, madda we bolup geçýän wakalara bolan garaýşymyzy üýtgetýär.